Père Latas twieled fl-1832 fin-naħa t'isfel ta' Franza u kien mgħammed f'Alcide Vital. Sa minn meta kien żgħir huwa xtaq li jsir saċerdot. Iżda kien jibża' li ma jkunx jistħoqqlu vokazzjoni tant nobbli. Din l-idea ħaditlu moħħu tant li meta kien żagħżugħ qata' qalbu u mar jaħdem f'uffiċċju tat-taxxa. Huwa tgħarras lil tfajla twajba Kattolika u ħajtu dehret qiegħda tieħu bixra normali. Il-ġenituri tiegħu iżda ma qablux mat-tfajla u din il-ħaġa ġegħlitu jitlob ħafna dwar l-għerusija tiegħu. Huwa talab lil Alla biex jurih x'għandu jagħmel għaliex hu xtaq li jwettaq ir-rieda ta' Alla. It-tweġiba ġiet kiesħa u bierda. It-tfajla mietet. Determinat li Alla kien qed isejjaħlu għas-saċerdozju minkejja x-xejn tiegħu, huwa kompla l-istudji u fl-aħħar daħal fin-novizzjat Dumnikan f'Levigny. Hawn huwa rċieva l-isem ta' Ġwanni Ġużeppi. Waqt li kien fid-dar tal-istudju f'Saint-Maximin, Perla Tast kabbar fih devozzjoni kbira lejn Santa Marija Maddalena, patruna tal-Ordni Dumnikan, u li kienet meqjuma ħafna hemmhekk. Huwa waħħal f'moħħu l-ħsieb li l-imħabba tista' tfejjaq l-akbar dnub, u għażel lil Marija Maddalena bħala l-patruna speċjali tax-xogħol futur tiegħu qalb il-midinbin. Wara l-ordinazzjoni tiegħu fl-1863, Karl Latast kien assenjat għal missjoni f'Bordeaux. Sena wara ġie mibgħut għal dik li dehret bħala missjoni bla użu, dik li jippriedka lin-nisa f'ħabsin f'ħabs fil-qrib. Hawn huwa fassal l-irtir tiegħu dwar il-ħsieb li kien tant affaxxinah meta kien f'Saint-Maximin. Dak li Marija Maddalena ħallset għal dnubha permezz ta' mħabba akbar. Imħeġġeġ kif kien għal dan il-ħsieb, ra li dawk in-nisa xierfa kienu qegħdin jisimgħu bl-akbar attenzjoni. Fl-aħħar ġurnata tal-irtir, huwa ra 340 minn fost 380 ħabsija jitilgħu jitqarbnu. L-Atast fehem li dak li ħolom huwa kien hemm. Komunità ta' nisa reliġjużi magħmula minn nisa li ħarġu mill-ħabs. Il-priġunieri ħadu pjaċir mhux ftit b'din l-idea, iżda l-Arċisqof ma kienx kuntent. Għal xi żmien Latast reġa' ħasibha sew u tkellem ma' nies li kienu interessati fil-proġett. Ħaditlu ħafna żmien. Fl-aħħar nett, l-ostakli kienu megħluba u kellu x-xorti jara l-ħolma tiegħu issir realtà. Tliet sorijiet minn kongregazzjoni normali bdew jgħinuh fil-bidu, u l-ewwel żewġ postulanti kienu milqugħin dakinhar stess li l-konvent infetaħ. Huma semmewh Betanja biex jaqdu l-ħsieb ta' ħbiberija ma' Kristu. Perla Tast beda jaħdem biex jagħmel ir-regola u l-kostituzzjonijiet miktuba u approvati. Il-ħajja tas-Sorijiet ta' Betanja kienet mibnija fuq it-talb. Jgħidu l-uffiċċju tal-Verġni Mqaddsa fil-pubbliku, il-penitenza u x-xogħol komuni. Id-dar kienet tispikka fid-devozzjonijiet ma jaqtu xejn lejn Kristu u l-imħabba kbira biex waħda tpatti għall-iżbalji tagħha. Père Latast kiteb lill-Papa u saħansitra offrielu ħajtu biex lil San Ġużepp jipproklamah bħala patrun universali tal-Knisja. Il-Papa qal lill-Majjistru Ġenerali li kien tah l-ittra li huwa rċieva aktar minn ħames mitt ittra jitolbuh din il-ħaġa, iżda Père Latast biss offra ħajtu bħala ħlas. Huwa miet fl-10 ta' Marzu 1869. Sena wara, San Ġużepp kien iddikjarat patrun universali tal-Knisja. Ix-xogħol tal-għatast għadu għaddej sal-lum permezz tas-Sorijiet ta' Betanja. Il-kostituzzjonijiet tal-Ordni kienu kkonfermati fl-1931. Fl-anniversarju tal-mewt tiegħu fl-1937, beda l-proċess biex jogħlu lill-Atast fuq l-artali. Il-Papa Benedittu XVI sejjaħlu bħala Appostlu tal-Ħniena u Appostlu tal-Ħsibijiet nhar it-3 ta' Ġunju 2012 waqt il-Laqgħa Dinjija tal-Familji f'Milan. Fl-istess ħin, ġewwa Besançon, fix-xlokk ta' Franza, Kienet qed issir il-beatifikazzjoni ta' Latast mid-delegat tal-Papa, il-Kardinal Angelo Amato.

Martin de Porres twieled f'Lima fil-Perù fid-9 ta' Diċembru 1579 minn Don Juan de Porres, kavallier Spanjol, u Anna Velázquez, ilsiera sewda meħlusa mill-Panama. Twieled fil-knisja ta' San Bastjan fejn seba' snin wara ġiet mgħammda Santa Rosa ta' Lima. Missieru għall-bidu ċaħdu Peress li t-tifel wiret il-karnaġġjon skur ta' ommu, u trabba ma' ommu u oħtu f'kundizzjonijiet ta' faqar u tbatija, kien tfajjel umli u bi mħabba speċjali għall-foqra u għall-morda u kien iħossu ferħan meta kien jgħinhom fil-ftit ħin li kellu. Meta għalaq it-tmien snin hu flimkien ma' oħtu marru fid-dar ta' missierhom f'Santiago de Guayaquil, fl-Ekwador, fejn ħadu l-edukazzjoni u l-formazzjoni tagħhom għal madwar ħames snin sħaħ. Minħabba x-xogħol missierhom ġie trasferit fil-belt tal-Panama u ħalla lil bintu Giovanna ma' zijuh Don Diego de Miranda u ħa lil Martin għand ommu, Anna, li kienet tgħix ma' familja Spanjola f'Lima. Huwa ħallielhom il-mezzi neċessarji biex it-tifel seta' jkompli jistudja u jitgħallem xi sena. Meta kellu tnax-il sena Martin beda jaħdem bħala apprentista mal-kirurgi Matteo Pastor u Francesca Belez Michel li kienu jħobbuh ħafna. Dan ix-xogħol ħadu b'serjetà. Jitgħallem l-użu mediċinali tal-pjanti, jaqla' s-snien, idewwi kull xorta ta' ġrieħi, imma fuq kollox jitlob għall-morda. Alla pprovdielu sengħa li biha wettaq ħafna opri ta' karità. Bix-xogħol li kellu fl-isptarijiet, fl-uffiċċju u fid-djar, kellu jiddedika l-ħin tat-talb tiegħu billi jnaqqas il-mistrieħ, xi drabi siegħat sħaħ jitlob bil-lejl. Il-fama tiegħu xterdet mal-ima kollha. Kulħadd kien iħobbu għall-ġenerożità u t-tjubija tiegħu. Meta kellu ħmistax-il sena, Martin talab biex jidħol koperatur Dumnikan fil-kunvent tal-Madonna tar-Rużarju f'Lima. Huwa beda jagħmel xi servizzi fil-komunità bħal tindif ta' kuljum. Xi drabi kien jaqla' xi tgħajjira, imma kien jaċċettha bil-paċenzja u l-manswetudni. Tant kien bniedem ġeneruż li meta l-kunvent kien f'kundizzjonijiet finanzjarji ħżiena, huwa nnifsu offra lil Pirjol biex jinbiegħ bħala lsir. L-aħwa fil-komunità bdew jintebħu li Fra Martin kien teżor kbir tal-providenza ta' Alla. Fit-tnejn ta' Ġunju tal-1603 għamel il-professjoni solenni. Huwa mpenja ruħu aktar bis-serjetà biex jimxi t-triq tal-fundatur tiegħu Jitlob f'ħin twil quddiem Ġesù Sagramentat, jagħmel penitenzi u jimmedita l-Passjoni ta' Sidna Ġesù. F'dan iż-żmien kien ħabib ma' San Turibju, San Franċesku Solano, Santa Roża, San Ġwann Massias u magħhom kien jitkellem fuq il-ħwejjeġ ta' Alla u jikber aktar fil-ħajja tal-qdusija. San Martin de Porres ġie mżejjen minn Alla b'kariżmi straordinarji bħal profezija, mirakli, estasi, bilokazzjoni, li hu kien iwettaqhom għas-servizz tal-proxxmu, l-aktar ma' dawk batuti, foqra u persegwitati. Huwa kellu d-don tal-għerf u x-xjenza, tant li fil-preżenza tal-aħwa reliġjużi mitla tat-teoloġija, kien jikkwota testi sħaħ mill-Iskrittura u mis-Summa Teoloġika ta' San Tumas. Iżda b'mod partikolari, kien ta l-aqwa xhieda ta' dedikazzjoni fost ħutu reliġjużi, l-aktar meta faqqgħet il-pesta f'Lima, u mhux anqas fil-Kulleġġ ta' Santa Cruz fejn kien jgħin lit-tfal ċkejknin ta' Lima. Martin kien verament il-qaddej ta' Alla f'ħutu u l-bnedmin. Għex ħajja totalment għas-servizz tal-aħwa. Meta għalaq is-sittin sena nħakem minn deni qawwi ħafna li tefgħu f'sodda u li ma qamx aktar minnha, tant li miet fit-tlieta ta' Novembru tal-1639 f'Lima. Il-qima tal-poplu, il-grazzji u l-mirakli li twettqu bl-interċessjoni tiegħu, taw bidu għall-proċess tal-beatifikazzjoni fl-1660. Iżda għadda ħafna żmien qabel ma fil-fatt ġie beatifikat fid-29 t'Ottubru tal-1837 mill-Papa Girgor Sittax. Fid-disgħa ta' Ġunju tal-1926, il-Papa Piju Ħdax ta bidu għall-kawża tal-kanonizzazzjoni tiegħu. Kien diġà meqjum fl-Ordni tal-Predikaturi u fil-Perù kollu, u l-festa tiegħu bdiet tiġi ċċelebrata f'ħafna djoċesijiet fl-Amerika, fl-Afrika u fl-Asja. Fl-10 ta' Jannar tal-1945, il-Papa Piju Tnax iddikjarah patrun tal-ħidmiet tal-ġustizzja soċjali fil-Perù, u fis-6 ta' Mejju tal-1962, Il-Papa Ġwanni 23 iddikjarah qaddis li bil-ħajja u l-ħidma tiegħu ġab 'il quddiem l-emanċipazzjoni tal-persuni b'karnaġġjon skur u għeleb kull differenza razzjali u ta' klassi u ġab il-vera fraternità fost il-bnedmin'. Il-festa tiegħu tiġi ċċelebrata fit-Tlieta ta' Novembru.